Inħares u niddefendi l-Kostituzzjoni ta' Malta. Hekk Alla jgħinni. Robert, kif ħadtha inti? L-ewwel reazzjoni kienet waħda ta' sorpriża kbira. Ma tax, ma tistennihiex l-aħbar. Ħassejtni onorat ħafna, ħassejtni onorat illi kellu jkun il-Papa. Wieħed. Robert għandu oħtu waħda. Marija, li tgħix l-Italja u tkanta. Nidi d'amor di felicità. Seba. Is-snin li Robert Tabela dam fil-kulleġġ San Alwiġi. Ħames snin sekondarja u sentejn sixth form. Tnejn. Il-klabbs tal-futbol li lab magħhom Robert meta kien żgħir. Hibernians u Sliema, u kien man-Nazzjonal ukoll. 18, Ta' tmintax-il sena Robert iltaqa' ma' Lydia fil-kors tal-liġi fl-università u bdew joħorġu flimkien. 22, 22 sena ilu, il-Prim Ministru kien jipparteċipa f'kompetizzjoni tal-bodybuilding. 17, 17-il sena ilu, Fl-2002, Robert Abela ggradwa bħala avukat u mar jaħdem fl-uffiċċju legali ta' missieru. Robert u Lydia ggradwaw flimkien f'tmienja l-ittri li għandu Robert wara ismu, BA, LLB, LLD, apparti l-Onorevoli. Erba', Il-lingwi li jaf Robert Abela, Malti, Taljan, Ingliż u Ġermaniż. Tnax, Robert u Lydia ilhom miżżewġin tnax-il sena. Iżżewġu fis-satax ta' Ottubru 2008. L-għada tal-birthday ta' Lydia. Jiena Robert nieħu lilek Lydia b'marti u nwiegħdek. Seba', L-età tat-tifla ta' Robert u Lydia. Georgia May. Għaxra, In-numru tal-bieb tad-dar tal-familja Abela. Bħal Ten Downing Street tal-Prim Ministru Ingliż. Disa', Robert u l-familja tiegħu għandhom disa' pets id-dar, fosthom klieb, qtates, fekruna, pappagall, wiża' u ċinċilla. 90. L-età tan-nanna ta' Robert. In-nanna Lucarda. Robert jiddeskriviha waħda mill-aqwa supporters tiegħu. 6. Is-sitt distrett minn fejn Robert Abela ġie elett għall-ewwel darba fil-Parlament

17,531 It-tesserati tal-Partit Laburista eliġibbli biex jivvotaw fl-elezzjoni għal Mexxej tal-Partit Laburista 9,342 Il-voti li kiseb Robert Abela biex inħatar Mexxej tal-Partit Laburista 24,096 Matul dil-kampanja, il-fotografu tiegħu Gerrit Ħadlu 24,096 ritratt. Seba', Robert Abela huwa s-seba' mexxej tal-Partit Laburista. Ħamsa u għoxrin, Robert Abela ħatar 25 membru fil-Kabinett tiegħu, fosthom tliet nisa. Leali lejn il-poplu u r-Repubblika. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinu. Ħamsa, l-uċuħ ġodda fil-Kabinett tiegħu. Tiegħi bħala Segretarju Parlamentari skont il-Kostituzzjoni. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinu. Hekk Alla jgħinu. Bla numru. Ma rnexxilniex ngħoddu kemm ħa selfies Robert Abela. Wieħed. L-ewwel u l-unika Prim Ministru li kellu missieru President ta' Malta. 14. Robert Abela huwa l-erbatax il Prim Ministru ta' Malta. Bħala Prim Ministru skont il-Kostituzzjoni u l-liġijiet ta' Malta. Mingħajr biża' jew favur. Hekk Alla jgħinu. 4. Robert Abela huwa r-raba' l-iżgħar Prim Ministru